makadii vabereki tinofarana mai Fara hedu. isisuwo tauya tiri vanhu veministry of health tabva pamount gwarweni hospital ndopatabva Eh, Tatumwawo newehealth kusanganisira naDA wedu weMount Darwin ndiye atituma kuti tiuye kupi tiuye kuno kumuzohara nhasi. E, tava tiine dingindira ratiinaro rekuti tingadzidzisane sei kuti tingachengetedze sei utano hwedu. Tiri kunzwanana here? Tipeyo nzeve avo mukoma ava vari kungoita kunge vasina dzakakwana. Amen. Inini ndinondiita. Eh, sikukumbirawo kuti andamhani ah, ndaenda kumberi. Ininiwo ndinoitwa usister precious. Vandauyawo navo ava. Vanoitwa sister taurai. Maiwe. Sister Maive. Vanogara mudarweni. Ndinongobatisa mudarweni imomo. Eh, chirongwa chatauya nacho muzuva ranhasi ndechekuti tingachengetedze sei utano hwedu nekunga takambouya muno munharaunda yenyu ino padumbu panotaurwa ipopo yakatenderera nharaunda yenyu ino takaona kuti Taona kuti utsvina hwanyanya munharaunda yedu yenyu ino. Takambotenderera ha takatoshaya mumwe mokutosvika chaimo. Tafamba tauya muno mutione pano hapana kuda kuti pano hapana. Saka tava tiine chirongwa chekuti tikupei masimendi ekuti muwakise zvimbuzi. Pasi mbuzi ipopo ndopati ndapeta pesa na mai pana zimwe zikauya kumba kwangu kuzina ndarama muhuro so. Ndikanapa bhara bhara ubona ndikati pa kuti nge ndikati kuti ewa mbuzi mbuzi ndakaneta pamba po. Sisa wira unzwe. Haisi nyaya yembudzi dzatinochengeta mumisha mwedu muno. Hatichiyani. Inyaya yematoilets. Tudzimba tuya tuya twatinopinda kana taenda kumusangano kuchikoro tiandingavakire nyumba china kai. Haiwa kutozonyarara gara pasi tinzwe kuti zviri kunzi kudii. Taura hako mwanangu. Ana sekuru tinokumbira kuti mutipewo nzeve kuno titaure nekuti nini humba tinoenda kushatini garu anoenda kushatini wanu uko tinokandira zvinhu zvedu ikoko mawasteji yedu ikoko nekuti anenge tiri mupoto nhatu kaini dzewanhu nodzaumba nodzambwa Saka sekuru, saka sekuru ndodawo kukubvunzai. Muri kuti imimi humba dzenyu kushati dzinoenda kutu kusango tingati kusango ndinoto chaiko tinoti sango dzinoenda kusango ikoko tichidya ikoko tichidya ikoko imbwa kusango ikoko mbudzi kusango ikoko nehuku zvese nehuku zvese ah, pane nyaya saka se haa pane nyaya kuzvionawo sei Mubereki ka tauya panapa isisu here hatina kuinga zvese izvo zvamukutaura zvinhu zvese kuti ukumbira munyarara handitika nyaya iri panapa izhinji yacho ndeyekuti isusu tinoda kuona kuti tingadzivirire sei here tachiona chadai kuya ichirwere chekolera handitika zvatiri kunyanya zvinji zvacho zvatiri kunyanya kuda ndezvekuti tiri panapa tese handitika tine zvatinofanirwa kuita kuti isisu tisati tichaparara chirwere chekolera handizi tichabvunza mubvunzo handitika vachawanikwa nekupindura muchapiwa masimendi akawanda haniwanzwa kuti kune masimendi ehe tinoda kubvunza mubvunzo kuti isisu kuti tinodzivirira sei utachiwana hwadai sokupararira hwekolera tipewo nzeve iyo mukomana yakaita sei tipewo nzeve eh, tingachengetedza sei utano hwedu utano hwedu tingauchengetedza sei eh, sekuru ya utano hwedu tinouchengetedza nekugara pakashambidzika chokwadi eh, isusu vacho tigara takashambidzika chokwadi tochera makomba emarara tinorasira marara ah, chokwadi tovakawo zvimbuzi ndinoona kunge zvinenge zvichitibatsira pautano hwedu nogara takaguta mani mudara iwe unosiya kuguta seku pari kutaurwa nyaya yeutano eh, eh. ah, tinokutendai tinokutendai havaomberereyo ah, maoko sekuru ava aiwa havagoni kune mukomana neblue isiso zvinhu zvasingafanirwe kuita kuti isusu tichengetedze utano zvii zvatinofanirwa kuita oraiti utano hwamunotaurwa mhm. ah, ini sekuru wangu wakandiudza tanzi munobika kana ari makuseni munobika chikafu chinokwana masikati munobika chikafu chinokwana nemanheru acho munobika chikafu chino hanzi mwana anofanira kusiya chikafu muchiriti saakuchengetedza utano here mukoma eh, aiwa hazvisiri nekuti wakagomorehekumusoro uyo anofanana nasekuru wake mukuona atone nharo dzinenge dzasekuru wake ah, zviri kuno kuzvakaomaanoziva muzukuru uyu ah. akafunda fomusikizika achakwanisa kuti tipikisane nevenematikuti masimendi tiri kukupai chimbomira imimi orit isu da kumbobvu